ɛna ɛnnɛ yɛreda yɛn ho adi de ayɛ dɛ de akyerɛw no. Na sɛ yɛka sɛ Real Real Lottery Company a, ɛyɛ de ade a, obi bebisa saa asɛm no. Yɛpɛ sɛ yɛda yɛn ho adi na yɛdane yɛn su ne yɛn ban yɛ dɛ de kyerɛ ɔman Ghana na afei obi biara ahu sɛ ampa Real Lottery Company yɛ din ne yɛn honam yɛ dɛ hyɛ. Sɛ yɛka sɛ lottery a, ɛyɛ de adeɛ. Ɛyɛ abɛɛfo kwan. anaa kwantempɔn so a yɛfa so yi mma de yɛ dɛn? De som yɛn asomfo. Saa na Rail Lottery Company na yɛyɛ yɛn adwuma. Na deɛ ɛteɛ no, obi bɛka sɛ yɛate abrɛ na yɛahu abrɛ, na nnipa bebree bɛtena kasafidie so kasa bebree de kyerɛ yɛn, nanso wɔnhu ɛɛ nsunsuansoɔ papa a ɛyɛ dɛn? Ɛfiri so ɛyɛ dɛn? Ɛde ba. Na Rail Lottery Company, yɛaba Yɛ maa Ghana mu a, yɛreba abɛda yɛn ho adi akyerɛ wo sɛ ampa adwuma pa, anwanwasoɔ adwuma a yɛyɛ de yɛ dɛ de boa yɛ man no, afei na yɛreba abɛyɛ no yie ne ayɛ no yie ne yɛde asom woɔ. Na ne nyinaa yɛ sɛ nnipa binom te kasafidie so redaadaa nnipa. gye wɔn sika di a bere a wɔnnim lotto ho hwee na wɔnnim kwan a yɛfa so yɛ dɛ yeyi mma de yɛ dɛ de som yɛn asomfo. Na Real Lottery Company yɛwɔ kɔmpene anaasɛ yɛwɔ office bebree wɔ wiase afanan nyinaa na afei na Nyame nkyɛ adeɛ yɛatumi ada yɛn ho adi yɛ dɛ na yɛafɔɔ so agye saa kɔmpene no nnwuma pa no bi de ayɛ dɛ de aba ɔman yi mu. Real Lottery Company. Ɛnnɛ dwumadie a yɛde baeɛ ɛyɛ too sure dwumadie na yɛde yɛdɛ yɛde baeɛ yɛyi mma five mma five na yɛdɛ yɛyie na yɛnim mma five no ɛmu mmienu a ɛnnɛ ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛba nɛ na yɛde saa aba no ayɛ dɛ ama wo nanso woakɔtwa no ayɛ dɛ woanya sika na woadi adansekan de ayɛ dɛ ɛde afa railway tree company ho na deɛ ɛteɛ no Ɛyɛ sɛ midi kan de yɛn number no to dwa. Ɛno yɛ ade a ehia yɛ kɛseɛ, ɛfiri sɛ, sɛ wokwati number no a, ɛnyɛ adeɛ a wobɛnya kwae bi anaa bɛfa kwae bi so na woayɛ dɛ woanya Real Lottery Company. Ɛno nti no, gye aba no, gye number no before ansa na yɛatwetwe nkɔmmɔ na afei deɛ ɛwɔ no woate. Yɛn number no yɛ 0542. four four five seven nine eight Rail lottery company number na mebɔ yɛ dɛ ɛde kyerɛ wo no yɛ number no ɛyɛ zero five four two four four five seven nine eight zero five four two four four five seven nine eight Rail lottery company yɛdwuma ku a yɛ yɛnam anaasɛ yɛyɛ adwuma pa de aboa ɔman Ghana ne nyinaa ne sɛ Yɛpɛ sɛ yɛda Lotto dwumadie no adi na nnipa hu sɛ ampa Lotto ɛyɛ ade kann na afei yɛfa abɛɛfo kwan nso ne awɛke Lotto no yɛde akɔhyɛ machine kɛseɛ mu na yɛayi mmaa no de ayɛ dɛn de asom yɛn asomfo na ne nyinaa ne sɛ wobɛ sɛnde twenty Ghana cedi na wagye mma mmienu ɛyɛ too sure na ɛnyɛ w'adwene sɛ sɛbe twenty Ghana no a wosɛnde ama yɛn no yɛregye na yɛadi Anaa ɛno na yɛde rekɔ akɔyɛ aba bi ho biribi na yɛde de de ama wo daabi. Yɛde support TV program no na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a berɛ ne berɛ biara yɛbɛtumi ayɛ adwuma adwuma pa de ayɛ dɛ de asom yɛ man Ghana. Sɛbi wantiatia nso fi mu a nsu pa deɛ wontumi nsa bi na wayɛ dɛ na wanom. Ɛno nti Rare Lottery Company yɛaba sɛ yɛreba abɛyɛ adwuma pa de ayɛ dɛ de asom yɛ man. Deɛ ɛteɛ no sɛ wopɛ yɛn adwumakuo no bi a Yɛwɔ social media so bebrebe. Na mmom wopɛ adwumakuo no bi a, baabi a wobɛhu adwumakuo no kɛseɛ pa ara yɛ London, US, ɛna Belgium. Ɛna afei yɛatumi apere de bi ara de aba ɔman Ghana mu. Saa na ɛteɛ. Ɛyɛ London, US, ɛna Belgium. Nti ɛberɛ a woretie yɛn a wɔrehwɛ yɛn yi, ne nyinaa ne sɛ wɔbɛfa yɛn number no. Ne nyinaa ne sɛ wɔbɛfa yɛn number no. Ɛyɛ 0542445798. 0542445798. Hello? Aha, Rare Lottery Company no wafrɛ yi. Ɛyɛ nokorɛ sɛ na wopɛ sɛ woyɛ 20 20 Ghana na agye aba no bi. Wo se? Yɛnto mfuturo ngu obiara ni wɔ kasafidie so wate ae nti sɛ woayɛ werɛ di akɔyɛ to ante ghana no na gye two numbers no na ɛkɔtwa fa adansedeɛ dɛ ɛbra akyire yi yɛpɛ sɛ yɛda yɛ so bayɛ akyiri di ma nnipa ɛdɛ ɛhu sɛ ampa yɛyɛ adwuma nwanwasoɔ de som yɛ man ghana no yɛde boa nnipa a sɛbi ɔnni bie yɛmɛtu mfotuo nyɛ dɛ ɛnwu nnipa mama bi ani hello aha ɔpani kɛseɛ wopɛ sɛ wogye aba no bi anaa yeah ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ mate mate wowie yɛ afrɛ ne yɛmfa two numbers ne ma wae hello Red Lottery Company ni ɛ. Aha, nti di asɛm na apɛ sɛ woka kyerɛ atiefoɔ anaa obi a ɔretie yɛn na ɔhwɛ yɛn na ɔni gyidie wɔ yɛn mu. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Mate, mate, mate. Ɛnɛ two numbers na ɛda hɔ no, ɛyɛ hyehyehyehye. Two numbers na ɛda hɔ no, Royal Lottery Company, yɛayɛ yɛn adwene sɛ, yɛmma yɛanim ngu ase. Yɛn ti ntasuo nto fam, ɛnsa mfa yɛ kɛtɛm anyɛ dɛ nkɔfa. Yɛmmɛka sɛ yɛbɛtumi aboa wo, bere a yɛntumi nyɛ dɛ mmoa wo. Two numbers na ɛda hɔ no, Two numbers na ɛda hɔ no, two numbers na ɛda hɔ no, yɛnka nokorɛ nkyerɛ, ɛyɛ hyehyeehye. Ɛyɛ mma a wotwiw mu ne bɛteneɛ pɛ a ɛreba ɛnnɛ. Ɛyɛ mma a wotwiw mu ne bɛteneɛ pɛ a ɛyɛ dɛ ɛreba ɛnnɛ. Nansa na abɛnya saa aba no, mese sɛnde twenty Ghana pɛ. Twenty Ghana fa sɔpɔɔto TV program no ne yɛntumi mfa aba no ma kɔtwa, ɛba a fa adanseɛ yɛ dɛ ɛbra. Sɛbe wodi wie a na sɛ wodwen nnipa ho sɛ sɛbe company wei boa me nti me nso memma wɔn biribi kakra na wɔmfa nyɛ wɔn nso Nnwumakuo a wɔyɛ no wɔmfa nsɔpɔɔto a ɛwɔ waa hɔ. Bɔ mmɔden wo sɛnde toa nte Ghana no a yɛgyina yɛn nan mu na afei yɛasɛnde w'aba no anaase yɛde w'aba no ayɛ dɛn de ama wo. Yɛde w'aba no ma wo wie a kɔkɔ twa ɛba a di adanse yɛ dɛn ɛfa kyerɛ yɛn. Mese Rail Company, Rail Lottery Company nnwumakuo bebree ɛne ɛwɔ na mmom afei na Nyame ayɛ adom a yɛatumi de bi ayɛ dɛn aba ɔman Ghana mu. Nti ɛntena wo na ohia nku wo. Hello? Ahaa.

Kokromoti a wosan yɛn ho bɔ paa nyɛ dɛ ɛnyɛ yie. Yɛyɛ kokromoti a wosan yɛn ho bɔ paa nyɛ dɛ ɛnyɛ yie. Y- Rare Lottery Company, yɛ din ne yɛn honam yɛ dɛ ɛsɛ. Hello? Aha. Ae, wobɛsɛnde 20 Ghana na yɛde two numbers no ama. Why? Mate, mate. Owie yɛ a, yɛ na yɛgye w'aba no. Ma ho nyɛ ha, ɛnsɛ line no so ayɛ hye. Ɛntena hɔ na ɛnhwɛ ɛf- kasafidie no kyee abere a wo nso so wonyɛ biribi na anyɛ dɛ won- wonkɔtwa bi na wonyi sika no bi. Hello? Ahaa. Sɛ wopɛ ɛma kann pa a yɛfrɛ no loto mma a wobɛtumi anya yiedie nkɔsoɔ wɔ mu paa deɛ a, fa ho dwene Hwere Lottery Company ɛne ɛwɔ fapem a yɛfa so a yɛdɛ yɛyi mma ɛde yɛdɛ ɛde som yɛn asomfo. Hello? Ahaa, Hwere Lottery Company nie.

Five seven nine eight. Hello. Uh huh. Aye. sɛ wo send it twenty ghana ɛyɛ eh, two numbers na yɛde bɛma wae maa ho nyɛ ha maa ho nyɛ ha na gye waba no na nnipa no dɔɔso Nnipa no dɔɔso ɛna line no nso so ayɛ dɛ ayɛ hye paa. Deɛ ɔnim Rail Lottery Company deɛ ɔni yɛi. Deɛ ɔnim Rail Lottery Company deɛ ɔyɛ dɛ ɔni yɛi. Yɛyɛ nkwankyɛn du nsia sɛbe yɛhwe abrɛfoɔ. Yɛn ne asorobo a sɛbe wode wo ho bɛbɔ yɛ a kɔtɔ koro paa deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛka soro. Ɛnti ne nyinaa ne sɛ wobɛfa yɛn number no. Wo sɛnde Twante Ghana ne two numbers a ɛyɛ two sure na yɛde ayɛ dɛ na yɛde ama wo. Yɛn yɛma wo aba a ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛka fidiem. Yɛma wo aba a ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛka fidiem. Me se wo sɛnde toa ntɛ Ghana yɛ gyina yɛ nam ne ama two numbers ɛyɛ ɛkwa yɛ abɛɛfo kwan so sɛdeɛ wo hwɛ yi sɛ neɛ yɛ no ne ayi mma a ɛyɛ dɛ ɛɛba ne yɛde ayɛ dɛ yɛde ama wo ne awɛke ne ayi mma ne yɛde akɔgu machine nim sɛdeɛ wo yɛ dɛ wo hwɛ no ara pɛpɛɛpɛ sɛ wo sɛnde sika no a anaasɛ wo pɛ social media sɛ kwan a bɛfa so a bɛhu a me se Real Lottery me a me ankasa na me yɛ panin a me da Ghana yɛ deɛ no ano ayɛ saa. Me ankasa na meyɛ panin a meyɛ dɛ, meda Ghana company wei ɛkwan a yɛfaa so a yɛde baa Ghana no nso yɛkyerɛkyerɛ mu a ɛbɛyɛ wo nwanwa. Me ankasa me ne panin a meyɛ dɛ, meda ano. Na sei na yɛyɛ yɛn nnwuma yɛ dɛ de fa. Ne nyinaa nso wɔbɛsɛnde twenty Ghana no na yɛama wo too sure no na wode ayɛ dɛ woakɔ akɔtwa na woanya sika de adi adanseɛ. Hello? Aye. Ɛyɛ two numbers na yɛde bɛma why ɛyɛ two sure why ma ho nyɛ ha na ɛgye aba no na ɛdi adanseɛ no bi yɛ dɛ ɛma yɛn mese wura lottery company ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛtu mfotuo yɛ dɛ agu w'anie yɛnte ntasuo ɛnto fam ɛmfa yɛ kɛtrema yɛdɛ ɛnkɔfa ne nyinaa ne sɛ wobɛbɔ apini yɛn so obi adi kaa gye osika di so wakɔhwɛ obi wɔ tv so ɛɛ wati obi wɔ radio so na sɛbe onnim kwae a yɛfa so a yɛyi loto number de som yɛ man ma nnipa di na ɔno nso anya ɛɛ yɛfrɛ ne sɛ wanya edin pa deɛ a ɛnna ɛyɛ no yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ wo sɛ edin pa ɛyɛ sena ahonya ɛna wahwɛ mmorɔfo ne sɛbe mpanimfoɔ akuku dɛm a wɔte hɔ yi a ɛɛ yɛwɔ yɛ biribi di dada wate aseɛ Woahwɛ mpanimfoɔ a wɔte hɔ a, anaasɛ sɛbe mmorɔfo a yɛne wɔn di dwuma a, na kyerɛ sɛ Wray Lottery Company no, yɛyɛ soronko koraa da yaafoɔ mu. Ɛnyɛ adeɛ a wobɛtumi de atoto obiara anaasɛ lotto forecaster biara yɛ dɛn wɔ ɔman Ghana mu. Yɛda soronko koraa. Yɛn na yɛnim kwan a yɛfa so a yɛfa abɛɛfo kwan so ne ayɛ dɛn Yɛyi mma de ayɛ dɛ de asom ho. Yɛwɛke mma no na yɛde akogu machine mu anaa yɛahyehyɛ machine no na yɛayɛ dɛ yɛde ayi mma a sɛbe ɛreba. Ɛno nti no, yɛpɛ sɛ woboa yɛn TV program yi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a berɛ biara na wo nso wo nso wohu yɛn a wobɛtumi asɛnde wo 20 Ghana no na wayɛ dɛ wo nso so wagye w'aba no bi. Hello? Aha. Wode sɛ kasaden wae? Ah, okay. And today I said now I can't tell you what you are. ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛnso yɛda ase wae yɛda wase ne sɛbe adansedie kakra wadi akyerɛ obi a ɔyɛ dɛ ɔhwɛ rare lottery company Sɛ wohwɛ dɛw a yɛse yɛyɛ adwuma no a, obi biara nni hɔ a ɔbɛba kasafidie so a sɛdeɛ ɔno nso yɛ n'adwuma sɛdeɛ yɛyɛ deɛ yi. Ɛno nti, ɛyɛ sɛ wote hɔ a, mmu nkwansini bebree na mmom ma w'adwene nyɛ wo sɛ worepɛ yiedie, nkɔsoɔ, animuonyam wɔ w'abusuam anaa kuro a woyɛ dɛ wote muo. Na sɛ wobɛnya yiedie, nkɔsoɔ, animuonyam deɛ a, na nea ɛfa wo ho bɛyɛ dɛ, ɛbɛdɔn, ɛyɛ Rail Lottery Company. Na sɛ de Twenty Ghana no deɛ agyina yɛn nan mu de too show no deɛ ayɛ dɛ de ama wo. Yɛde ma wɔ akokotwa ne nyina- ne nyinaa no no. Hello? Aha. Ae. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Ae, yɛn nnwumakuo no, ɛyɛ baabi mmeammea bebree na ɛwɔ. Nti so ɔka saa a, ɛnyɛ ntorɔ wae. Mate, mate, mate. Hello? Hello? Aha. Ae. Nti wopɛ sɛ wonya wogye aba no bi anaa? ɛnneɛ maa ho yɛ ha twante ghana pɛ na ɛfa support to tv program no yɛma wo to show no why yɛde ma wo a bɔ mmɔden na ɛkɔtwa ɛyɛ mma a sɛbe sɛ woankɔtwa a woaha yɛn hello aha ah yɛgye wo so krakye wantumi anyina so wantumi anyina so wofrɛ no sɛ woanya yɛ a bɔ mmɔden na ɛsa afrɛ biem wofrɛ no sɛ woanya yɛ a bɔ mmɔden na ɛsa yɛ dɛ San frɛ biom. Sɛ wofrɛ yɛ na woannya yɛ a, bɔ mmɔden na san yɛ dɛ? San frɛ biom. Mese Whale Lottery Company yɛ nam kwaa bebree so. Sɛ wohwɛ yɛn nnwumakuo anaa sɛbea sɛ yɛsi yɛ adwuma yɛ a, yɛwɔ mmea mmea bebree. Ɛnsɛ obi frɛ, ɔsɛ obi adi yɛn ho adanse akyerɛ no wɔ US. Ɔsɛ obi adi yɛn ho adanse akyerɛ no ɛyɛ dɛ? Wɔ US. Yɛ adwuma no bi wɔ US, ebi wɔ London na Belgium, na afei na Nyame ayɛ adom a yɛatumi afɔ so awurawura mu akɔgye anaasɛ akɔpɛ saa adwumakuo yi biara de aba ɔman Ghana mu. Ɛfiri sɛ yɛnim sɛ ɔman Ghana nnipa ho kyere no, nnipa rebrɛ, na amanfoɔ nso so nam kwati kwan so remma nnipa ba a aberɛ a wɔbɔ wɔn sere mu anaa sere mu bɔ anaa tiri mu pɔ bi de yɛ dɛn de mma wɔn aberɛ a wɔnim ho hwee. Na railway company deɛ Sɛ ɔhwɛ ha a yɛsi yɛ adwuma yi, ha a machine ɛsi yɛ adwuma yi fa deɛ a, ɛsɛ ɔhu sɛ yɛda soronko. Ɛnyɛ adeɛ a, hello? Ah, railway trees ni yɛ.
Ɛyɛ 20 Ghana pɛ.
Yɛpɛ sɛ ɔde support TV program no na yɛde aba no ma wa. Sɛbi aseda ɛwɔ hɔ no, wodi aba no a, fa ma yɛ. Why? Saa na yɛ deɛ yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ wo sɛ sɛbe. Wɔn nim kwan yɛ ɛfa so ɛyɛ adwuma no ɛna sɛbe ɛnfa obi adwuma ntoto. Mate mate ne nyinaa ne sɛ sɛdeɛ wɔyɛ panimu wɔ ɔman Ghana mu no. anaa beaeɛ a wowɔ no, sɛ aba no ba a, anaa wodi aba no a, bɔ mmɔden na di adanseɛ ma ayɛ wae. Mate, mate, mate, mate, mate, mate. Hello? Yeah, Rail Lottery Company nie.

Mate. Ɛyɛ two numbers pɛ sɛ deɛ nnora de bi ne saa na nnɛ deɛ no nso ano ɔhye why twenty Ghana na na abɛyɛ why yɛn tum mu ɛyɛ twenty Ghana na mate mate mate mate hello ɔpani kɛseɛ saa okay ɛyɛ twenty Ghana na abɛyɛ ne wagye wo two numbers no why. bɔ mmɔden wowie yɛ afrɛ na gye aba no wowie yɛ frɛ no agye mese real lottery company yɛdin ne yɛ honam sɛ ɛna dansedi a ɛreba no yɛba ɔman ghana mu nyɛ dɛ ɛnkyɛeɛ na mmom wowɔ obi ɛwɔ us anaa london anaa belgium a busa no real lottery company sɛ ɛkwan bɛɛ so ne yɛfa a yɛyɛ adwuma Kwan bɛn so na yɛfa yɛ dɛ yɛyɛ yɛ adwuma? Na wo a ɔhwɛ ade yi koraa, woatumi sɛ nsakyeraeɛ anaasɛ nsesaeɛ bebree dɛ ɛwɔ yɛ ne yɛ afoɔ mu. Ne nyinaa sɛ wode wo ho bɛdɔn yɛn na wobɛ sɛnde wo Tuante Ghana no wagye wo two numbers no. Ɛno ano no, hello? Hello? Ahaa. Ah, yeah, me kasa freak ntampɔ, yɛfrɛ me Adumu Teacher. Wohia aba no bi wahu?

Bɔkɔ weyɛ Rail Rotary Company so na wafere yi. Ah, ok, ok. Ɛyɛ eh, nokorɛ. Mate, mate. Ɛyɛ eh, 20 Ghana pɛ na abɛyɛ na yɛde asɔpɔto yɛ TV program na afei yɛde two numbers na ma, why? mate mate mate sɛ wɔn mpanimfoɔ akuku dam na yɛ dɛ ɛfɛ relotry obi wɔ hɔ a wɔnim obi wɔ us obi wɔ hɔ a wɔnim obi wɔ belgium obi wɔ hɔ a wɔnim obi wɔ london ɔno na ɛbɛka yɛn ho asɛm akyerɛ no na deɛ ɔno nso wɔ ghana no ayɛ dɛ ɔno nso agye yɛ di relotry company yɛnam abɛɛfo kwan so nnwuma kwan so bebree na yɛ dɛ yɛyɛ nnwuma no. Sɛ wahu wei yɛ rekene akyerɛ wo sɛ wode wei ka wei ho a ɛba wo sei, wode wei ka wei ho a ɛyɛ dɛ ɛma wo sei. Yɛntu futuro yɛ dɛ ɛmfa ngu w'ani. Yɛda sonko wɔ yaafoɔ mu hello. Katakyie. Katakyie o pa aba no bi wɔ ho. Ɛyɛ nokorɛ. ɛnokorɛ mate ɛyɛ 20 ghana na abɛyɛ wae ae hello hello aha wobɛsɛnde 20 ghana ne yɛde aba no ma wate ma ho nyɛ ha na nipa no dɔɔso na wo nso tumi gye wo deɛ no kɔtwa ne ntɛm na ade ansa wae ae hello Ɔpanin kɛseɛ, wopɛ aba no bi wɔ ho? Wobɛsɛn de 20 Ghana, why? Ma ho nyɛ ha na gye aba no. Wahu kɔɔso no ɛreba paa ɛna line no so ayɛ hye. Real Lottery Company yɛda soronko. Sɛ ɔyɛ ha a yɛsi yɛ adwuma ne sɛdeɛ amanfoɔ si frɛfrɛ adanseɛ a ɛyɛ dɛ ɛreba no a, ɛntena kasafidie no ho na ɛnhwɛ ne kye. Ɛfiri sɛ ohia ya, ahokyerɛ ya. Sɛ bi yiyedi a yɛhwehwɛ na yɛanya, ɛna wɔ sɛ obi bɛma wo yiyedi a, ɛyɛ sɛ wopɛ adwumakuo bi a wɔka nokorɛ te sɛ Rare Lottery Company ne yɛdin ne ɛho nam sɛ na ade wɔn ayɛ dɛ adɔn yɛn. Hello? Hello, panin. Aha. Me deɛ mesrɛ wo a makɔpɛ bosea, makɔpɛ bosea po ankesi no, mepɛ sɛ me sɛnde na megye to nsuo no bi. Bɔ mmɔden, wo wie yɛ a meɛmfa aba no ma no kɔtwa, wate? Ae, ɛbɔ a fa adansedie bra, why? Sɛ wahu wahu ɛdɔm a sɛbi ɔmo mfrɛ. Wahu how a yɛ nnwumakuo no esi yɛ dɛ ɛteɛ. Hello? Hello? Ah, panin kɛseɛ, wopa aba no bi wahu. Mate. Ɛyɛ nokorɛ. Mate, mate, mate. Owie yɛ abɔ mmɔden frɛ na agye aba no wae. Aha. Hello? ɔpani kɛseɛ wo paba no bi wɔ ho ɛbakyɛ ɛɛ madi ka asɛm de bi ama sista joy ne deɛ meme no meme ɛɛ amanfoɔ adaadaa me akyɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ sɛbi wantiatia nso fi mu a nsu papa de ansa na wo nsa nom na wabrɛ wae ɛna nyɛ sɛ dawi a mesi kyɛkyɛ mu kura no a yɛ nnwumakuo ne dɔɔso wae Ahaa. Mate, mate. Owie yɛ two numbers ne yɛde ama no akotwa. Ɛba abɔ mmɔden na wɔ sɛ yɛ. Ɛyɛ line na egu so na wae. Okay, okay. Hello. Real Lottery Company deɛ. Ah, mate wo nka. Mepɛ sɛ megye wo die, fi sɛ akɔmfo adɔɔso. Ɛyɛ nokorɛ. Ɔpanin abrɛ o. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛnyɛ wo nko a, ɔman Ghana, yɛwɔ nkorɔfo bi a sɛbi wɔn nim loto ho hwee, wɔn nim kwan a yɛfa so yi aba no, na mmom wɔbɛfa kwati kwan bi so asisi mu, na ɛnyɛ hwee, real lottery yi aba yi deɛ, Yɛbɛsoɛ mo berɛ ama mo nso nkonimdie ayɛ mo dea wai. Nti owie yɛ atwante Ghana no owie yɛ afrɛ ne yɛmfa two numbers no ma wai. Ɛyɛ too sure mese ɛnnɛ mmaa yɛ lure lottery yɛyi ama no yɛpɛ sɛ wohu sɛ ampa nkonimdie yɛ dɛ ɛwɔ hɔ ɛma wo ɛna sɛbi ɛhia wo anyɛ dɛ nkowu ɛhia wo anyɛ dɛ nkowu yɛne yɛkura machines, sɛbe yɛwɔ nimdeɛ ɛfa lotto kwan anaa lotto anamɔn so, nea yɛde aboa wo na woanya sika, na edinpa yɛ sene ahonya nti woabɔ yɛ dinpa na mmom ɛnyɛ dinbɔneɛ. Real lotteries yɛyɛ adwuma nwanwasoɔ deɛ dɛ ɛde boa nnipa. Nsɛnkyerɛnne bebree, obi wɔ hɔ ɔtumi ka sɛ ah adɛn mo kura tumi bi na mo de yɛ saa ade no anaa, ɛnyɛ saa, ɛyɛ nimdeɛ ɛne abɛɛfo kwaa so na yɛfa. Hello? Hello, Ɔpanikɛseɛ. Ɔpanikɛseɛ.

Aba no a na mepɛ bi ba, aba no masɛnde asɛnde asɛnde a, mesɛnde ma wɔn, ɛdɔ anwummerɛ koraa na wɔn abu wɔn fon. Ɛyɛ nokorɛ sɛdeɛ complain a ɛba yɛaso yɛ mmerɛ kakra a yɛhyɛ yɛ adwuma aseɛ no amanfoɔ a ɛka nsɛm bi saa no ɛdɔɔso na mmom wɔntiatia nso fi mu a wonya nsupa no wasa nom nti bɔ mmɔden na ɛkɔ sɛnde 20 no na ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ wosɛnde wosɛnde sika no a me ankasa medin ɛna ɛbɛba ɛyɛ Jonas Bagot waɛ Ae, ma ho nyɛ Hannah. Mate, na gye wo nso wo deɛ na ɛdi adanseɛ. Adanseɛ no na ɛhia yɛn. Rail Lottery Company, adanseɛ na ɛyɛ dɛ, ɛhia yɛn ɛsene biribiara. Adanseɛ no, ɛhia yɛn sene biribiara. Sɛbe Twenty Ghana no a woreyɛ no, fa no sɛ woato atwene anaa wode akyɛ obi. Na woyɛ a, na wobɛhu nsunsuansoɔ a ɛbɛyɛ dɛ ɛde bɛba. Ɛde yiedie, nkɔsoɔ, animuonyam, nkuranhyɛ na ɛyɛ dɛ ɛbɛba w'abrabɔ mu. Nanso woanya bi de ayɛ dɛ ɛde ahwɛ wo mma. Woanya bi de ahwɛ wo yere. Woanya bi de asom w'abusuafoɔ. Saa na railway yɛ teɛ. Na ɔman Ghana deɛ, nneɛma bebree na ɛkɔ wom. Na mmom, yɛbɔ mmɔden sɛ railway yɛde adwuma pa si aba ɔman anim no, yɛbɛhyɛ mpanimfoɔ no kutupa ama obiara a sɛbe ɔyɛ lotto forecaster na wɔnyɛ n'adwuma yie na ɔbu amanfoɔ na ɔsisi amanfoɔ no yɛbɛyi wɔn afiri ama wɔn nso ahu sɛ ampa real lottery yɛ ne yɛyɛ saa adwumasɛm no anaa yɛ ne yɛyɛ dɛ yɛda yɛ suban adi di adɛ ɛde akyerɛ hello ɔpani kɛseɛ wopɛ aba no bi wɔ ho ɛyɛ nokorɛ ɛno a wogye bi wotumi di sɛe wotumi di sɛe 10 million adɛ woantwa ne dodoɔ ho Ɛyɛ ɛyɛ saa ɛyɛ saa ɛyɛ saa ɛnna ɛnna nso deɛ ɛwɔ hɔ no ano ɔden ti sɛ de twenty gan na na gye two sure why. okay fama no. hello. yeah. ɛyɛ saa. Red Lottery Company yɛ nam abɛɛfo kwa so na yɛyɛ adwuma. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Ɛyɛ nokorɛ. Bɔ mmɔden, bɔ mmɔden wae, na yiedie deɛ sɛbe ɛni. Ɛyɛ saa. Yiedie ɛni kwa sɛ wɔma obi di yie gya, wate. Ae. Ɛyɛ saa. Velo tui, yɛse yɛkasa kyerɛ anyansafoɔ ne wɔn a sɛbe wɔn adwene mu da hɔ na wɔpɛ bra yɛ dɛ abɔ. Na ɛnyɛ wɔ bi a ɔnya sika a kɔhwie na ɔde yɛ dɛ ɔde kɔbɔ. Velo tui, yɛwɔ wɔn a ahiafoɔ, wɔn a wɔn ho kyere wɔn na deɛ wɔn bɛdi wɔn nya na wɔn wɔ ntwɛtwɛdɛ na wɔn si apene no. Saa nkorɔfoɔ no na Velo tui company yɛaba sɛ yɛyɛ dɛ yɛba abɛsom mo ne yɛasom mo som pa. Nanso atumi anya lotto mma no bi ayɛ dɛ atwa na wɔadi. Sɛ woaa hwɛ sɛdeɛ yɛsi yɛ anwuma yi a, yɛda sononko koraa. machines anaasɛ mfidie anaa abɛɛfo kwan so na yɛyɛ dɛn yɛfa a yɛyɛ adwuma no hello katakye agye sɛ wokae me kakra wae ɛyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ ɛno ɛma yɛde ma wɔn no no mate mate ɛde asɛm na abɛka kyerɛ obi a ɔtie yɛn

Aha. Hello? Yeah, re Real Lottery Company, yeah. ɛyɛ saa yɛba ma nipa ho kyerɛ sɛ deɛ nipa ho bɛtɔ no wae ti bɔ mmɔden no kɔyɛ wowie yɛ abɔ mmɔden no frɛ no agye aba no wae ma ɛyɛ 20 ghana pɛ na abɛsɛnde ɛyɛ two numbers na ɛde ma wo two sure wae Aha. Asɛm baako a mepɛ sɛ meka kyerɛ Ghanafoɔ no sɛ obi wɔ hɔ a na ne gyidie hyɛ tre dalɛt mu. Yɛ yɛnim ma a yɛde yɛde yɛde ba. Yɛnim ma a yɛde ma wo. Ɛne yɛnim sɛ yɛyɛ aba nka fidiem. Ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛma waba a sɛbe enwunu bɛdwo anaasɛ ɛbɛduru baabi na abɛfrɛ abɔ yɛ soboɔ sɛ Aba no yɛde maa wo no anyɛ dɛn ammɔ. Rail lottery company sɛ wo pɛ three dalert a Nyame anim nokorɛ ni wo bɛ sɛnde forty Ghana yɛde mma miɛnsa na ɛbɛma twa ne three dalert tie no yie sɛ wo pɛ three dalert a yɛde mma miɛnsa no ma wo a ɛnkɔ pɛɛme. Twa no tre dalet. Twa no tre dalet. Wotwa no five cedi koraa a, tre dalet no, wonim deɛ wobɛnya. Bɔ mmɔden. Wo sɛnde fɔte Ghana no a, yɛde tre dalet na yɛde yɛde rema wo. Aha yɛ Belgium. Sɛdeɛ yɛn nkorɔfoɔ no yɛ wɔn adwuma nso nie. Aha yɛ Belgium. Ɛna na mekyerɛ wo sɛ, yɛn nnwuma no bi wɔ London, ebi wɔ US, ɛna ebi wɔ Belgium. Ɛna afei yɛn Abibifoɔ no, yɛatumi afɔɔ so the whole Africa. Baabiara ne hɔ a Real Lottery Company Yɛn nnwuma koro no bi yɛ dɛ, ɛwɔ gye sɛ ɔman Ghana mu. Wonnya baabiara mmɔ Resotwe Company wɔ Abibiman mu ha anaa Afrika ha, gye sɛ Ghana. Ghana, yɛn na yɛatumi afiifi mu ayɛ dɛ akɔfa adwuma koro deɛ nte sɛ deɛ dɛ ɛde reba abɛsom mo. Hello? Ɛyɛ saa. Wopɛ sɛ wogye aba no bi anaa? Ah mepɛ sɛ megye makɔgye obi bosea twenty cedi sɛdeɛ osi kasa megye di sɛ mesɛn de sika no paa ɔde aba no bɛma me nso ampa. Ɛyɛ true numbers koko twa nyame yɛ adom a fa adansedie yɛ dɛn ɛbra why. Ɔbɛn kɛseɛ na nhyehyɛɛ biaa nni ho medi a nhyehyɛɛ biaa nni ho. Nhyehyɛɛ a ɛwɔ ho no deɛ ɛteɛ ne sɛ sɛ obi to wo kɔhwɛ nkwa a mɛnto no nkɔhwɛ wuo nti sɛ yɛtumi aboa ma wanya sika kɛseɛ a sɛ woyɛ nipa papa nko ara deɛ a wobɛpɛ biribi de ada yɛ ase why. Mate, mate, mate, mate. Owie yɛ abɔ mmɔden ne frɛ ne yɛmfa aba ne ma ne kotwa wate. Ae, ae. Mese, abibire mu ha anaasɛ abibimaa mu ha baabi ani hɔ a bɛhu real lottery company sɛ wopɛ real lottery company a mese branches no a ɛwɔ wiase afanan nyinaa, mɛtumi aka sɛ ɛyɛ nnan, ɛyɛ Belgium, London, ɛna US. Ɛna afei yɛatumi afɔ so de bi deɛ dɛ ɛde aba ɔman Ghana mu. Mo ahotɔ ntia nti na yɛfɔ so yɛ. Ɛna lotto adwuma no, sɛbe ɛnyɛ honhom bi na ɛkɔyi lotto yɛ dɛ ɛde ba. Ɛna obi wɔ hɔ a onnim how a yɛsi wɛke aba, onnim how a yɛsi yɛ loto adwuma no, na mmom ɔpɛ kwan bi so pɛ video bi na wakasa na afei wo nso wakɔ sɛnde sika ma no, ɔde aba no ma wo a ɛmmɔ. Ɛno nti na yɛatumi ayɛ dɛn? Afeefee mu. Na yɛ berɛ no, ɛyɛ a yɛ berɛ. Enti ade, asɛm a mɛyɛ dɛn? Mɛka akyerɛ wo ne sɛ bɔ mmɔden na fa yɛn namba no, ɛyɛ 0542 44 5798, 0542 44 5798.

Bere no reyɛ ayɛ bere. Sɛ yɛfiri kasafidie so a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛapɔn adwuma. Na ne nyinaa ne sɛ wɔbɛfa yɛn namba no na ne yɛadi saw so anaa ne yɛatwetwe nkɔmmɔ na nkyerɛmu biara, deɛ wonte aseɛ no, woabisa yɛn. Wo sɛnde Twante Ghana no a, ɛyɛ two numbers na yɛde ma wo. Wo sɛnde Twante Ghana no a, ɛyɛ two sure, two numbers, ne yɛada yɛn ho adi ne yɛde ayɛ dɛ yɛde ama wo. Yɛresom yɛn man Ghana. Yɛresom yɛn man Ghana. Yɛn nso anya yiyedie anaa nkɔsoɔ wɔ ɔman mu. Yɛse Lotto. Obi tumi ka sɛ loto ɛnyɛ nokorɛ, wonhyiaa papa no nkyia nti bɔ pini yɛi, wobɔ pini a na wobɛhu sɛ ampa nsuo mu yɛ dɛ gu ahodoɔ, aponkyɛni wɔse wanto nsuo hyɛm anka ɔnim sɛ nsuo mu yɛ dɛ gu ahodoɔ, na ne nyinaa sɛ wobɛbɔ pini, ɛyɛ real lottery company, wobɔ pini yɛ wie a ɛna wobɛte deɛ yɛreka ase anaa sɛbe deɛ yɛyɛ ɛyɛ dɛ aseɛ, wobɔ pini yɛ a wobɛte deɛ yɛreka anaa deɛ yɛyɛ dɛ ase, real lottery company yɛn number no na ɛgu so no fa ɛyɛ zero five four two.